Musibire muta aba La Tayari TV na Tarai West mwebare nikusiima emirimo ya Tayari twikaire turi hamu kuruga natandikire Anti Corruption Drive Masaka so turugire Masaka hati saha zenu twikire twikire Buhweju byonkwenda kubamanyisa nti ihanga ryaitu ribaire rigenzire gavumenti zaitu zebicweka oba gavumenti zebyanga oba gavumenti zebyaro zibaire zigenzire ahabwa abebembezi

Okatunda cemetery ahu barikuziika abantu, Kambarara City. Okatunda eitaka erya city owa district Mbarara. Okakwata orushozi rw'obugabe okatunda otaine na permission y'okutunda beitu okakoresa obugezigezi kandi okatunda, kandi okatunda abeeyi dondoro, beeyi bakutunda obugabe, orushozi rwa bugabe.

Oburi bw'enguzi turanise nabasuma abamazireho sente za gavumenti abatakuyamba gavumenti so nibyo ebyo so program ekatandika kurungi nkatandikira mbarara ndi mu ankole mbarara town clerk deputy town clerk uh, accounting officer aba procurement tukora investigation ya procurement tukora investigation ya health department takora omulimo ogwo gwayina kukora dho akuta kuba a ground Abandi ba kuraizinga complaints bakwitaga ekyoma kya city scan mu irwaro rya Mbarara abandi nibabatwara aha Mugerwa aha private clinic bagende nibakore scan kuri aha private kandi twine ekyoma ekye ekya gavumenti nibagamba kifiire Oli nagenda nakora scan kuri bakusindika abantu nka makumi atano ekiro nibasura emitwaro asatu asatu so Oli nakwata akasente nabaha baitu kandi Gavumenti ekyoma tukakigura kiro so such impunity and and unhumbleness is what is killing our state and our nation so barara omuhanda bakarya almost 200 metres of a road bakazirya eza omuhanda gwa Kano Nduhukire road bakazirya sente za tax park bakombeka toilet batagikonekitinga aha suwa emazire emyaka esatu eri aho toilet. eya tawuni hagati mu tawuni twena toyireti sayidi emu inginiya wa disiturikiti oba abebembezi ba fiziko pulana ba disiturikiti akaziba omuhanda yatekamu ekyapa yatekaho puloti which kantri izi disi omuhanda ogubaireho emyaka nemyaka omuhanda ogwokutwara abantu omu kaikuru esiteri mama museveni omuhanda akaba aguteiremu puloti agukingire omuntu omuntu mukozi wa gavumenti nosanga nogamba

The people of Kigezi, Western Region Access, the people of Rwenzori tukole turi ba maziba kuba ensi eija kutusekeera. Ensi erikwikara netusekeera negamba banu bakukora ki? So ija otubairege eisingiro, abebembezi ba isingiro, ba kansala, ba youth leader, baikare nibayeyo sente za UWEP nibazigabana, sente za YLP nibazigabana. Hati abo tibakwatsire. Kaawo akasasura bilioni itaano n'ekicweka owa Isingiro aha Usmid Road. Wokuba norora obuhanda buri obwa Usmid bwa Isingiro Town Council, you will cry. Nogamba five billion zikagenda nka on seven kilometres? Sente bakazirya. Drainage, sewer, sewage.

taine akyatuyambire emyaka ana baitu hati bagenda nibabirora nti president akabaha sente zokukora dam yamaizi agakuseseera ebyokurya omuntu yakora dam nka mbeera isingiro dam bakagikora eyokusavinga ebyaro bina dam ekusavinga family emu nebyoma bifiire

Kwonka hariho office ya rdc, hariho DISO abakubaire nibakora reports bakanga ku commissioninga projects ezi. Obwo oshangire omurimo gwabo gubaire guri guuha omu nshobe ezi eziriho? Enshobe zaitu itwena, enshobe za ba minister, enshobe za ba inspectors, enshobe za ba accounting officers, enshobe za banya Uganda abanyakyaro, enshobe za ba councillor, Councillor oyine kuba nokaguza in this financial year what are you doing in my sub county the money has come when are you doing it okagamba ogenda kukora kinu na kinu so kukikora ryari tukatekaho sente ziti mu budget sente ezo okaba otakuzireta ija obairege turi murwebagyo harare omuntu nagamba isingiro omuntu nagamba nti bakatuha million rwenda tugure itaka tugure negombora. Ezo sente zitari gye batazirye bakakozesa existing land, small land. Oyi nagamba nti someone wanted land so he had his land and it was small nagonza kukora boundary asasura engineer aija asara omuhanda amurekera part emu ya ya ya district agireka side yoona boona atekaho boundary so it's connivance. Member of parliament dia de.

naata emotoka aha faamu nibaroodinga ebyokurya nibamucaginga nka bibiri bibiri nibahika aha road block nibamusaba emitwaro esatu baitu bakagwiza egyo esente ezo ni collection zibukora aha muhanda ziri nka bebuzabuza naiwe obaireho ozibainege? That is state house and corruption na IGG ogwo murimo gwabo. but in the mean time tuyireho road block ya isingiro tubanze tukole audit on what they received initially vis a vis what is available So minister abantu abu ogyenzire noragira ngu bakwatwe abo abantu hati bo bari nkahi ababire interdicted soon nihakubaho assessment ya office ya prime minister now substantive heads of department baba bari aha interdiction nibaku hati bari ahi

Those agencies responsible for investigating, apprehending and presenting to court and DPP now the ball is in their hand. Minisita abantu bakugambira enshonga nyingi, enshonga z'amataka, enshonga z'amarwariro, pledges za purezidenti, byona ku orabitwarire purezidenti hariho esente z'okwija kubikoraho? omu bwire bugufu. President nuwe akusharamu I don't decide for the president my work is to deliver a message to the president nuwe okusanga nti okusanga TV ya president eroho obusumi obukukira obwingi saha ezo za rwebagyo president akuba narora complaint zabantu nawe mwenyini aba nazirora kandi egyo azikoraho. It's a matter of time obundi akwenda kumu remindinga because Uganda yoona eri aha mutwe gumu gwa Yoweri Kaguta Museveni the general so turikwenda kumuyambaho tumu remindinge yeah so the president needs to be supported and reminded and we are not doing that job. Minister Balaam eki oine kukora abantu baingi nibakisiima ngu kihikire kwonka abamwe baine baine obutaikirizana na enkora. Abakwiba baine enkora? Abakwiba baine formula yokwiba? So oraba oyine omuntu akwiba atayina formula yokwiba oyina kumukwata otayina formula yokumukwata. Takubaasa kuza omu kooti akakyarengyinga oku yahirwe aha murimo oku yatungire interdiction government ekahendera nemushashura. Hati omurimo gwa investigation guri ki? Let them investigate take to DPP. DPP waragamba nti oyine omusango then oyina kwe defendinga. Oraba woza omusango bakagamba nti because that interdiction doesn't mean nti bakubingire. Interdiction step aside twane bo. impartial investigation ogwo investigation is not my work and someone proving that he has a case ogwo omurimo tiguri gwange gwa DPP. Minister Balaam omu districts ezi wagiiremu general findings ebi oshangiire nibyenda kushushana omu abuse omu embezzlement ni nshonga ki ezi ogira oti toz aha almost buri district nkishangireyo? Okurya sente na ghost health workers. kiri omu disiturikiti zoona abantu okukora ebintu okukora emirimo etari yaabo ori akagutekinga oba akagutwara iri omu disiturikiti zoona yes and uh, tokutiina ngu okozire abazigu bingi omu local government buri akawundi woosa ah. either nakutiina na John the Baptist akakora abazigu baingi John the Baptist the Apostle he also created so many enemies and so many friends abakunsabira bariho baingi nabakunyanga bariho baingi but I don't care let me be remembered nti hariho orutaro nka rwa Muzeeyi Rubauraine orwa Luweero 1986 they rescued Uganda and liberated Uganda for 40 years so nanyowe nkwenda ensi enyijukire nti hakabaho omusajja omu nyoro bamwetaga Barugara tiyatiinaga omutatiina. Tirikwenda kutiina, Ndi mwijukirwa wa Kabalega. So minister egyo enshonga itwe abantu kanturebe itwe baramu wenka na ba minister abandi owebyamagara naija kutayaya nawe akwatise ba in charge akwatise bona abari abashobize nari egi ni crusade yawe nka champion.

Tinkabaga chief prime minister, ti chief minister, hapana. Kandi tindi PAC, public accounts committee chairperson. But I'm telling them there is a mistake here. Let us work together to sort that mistake. So ababaire tayari mwebale njagaruka twine obwire tube aha TV tukore program. Mukama abahe omugisa. Okay. Yebare minister Balaam niwe twaba nitugamba nawe omwabazireho. Nitwenda kumureka aze kuhumuraho asiibire arihire.